איך וויל יעדן דערמאנען אז מיר וועלן רעקארדירן די סעסיע און עס שטעלן אויף יוטוב, איז טאמיר ווילט איר נישט אז אייער בילד זאל זיך באווייזן אינעם ווידיאו זאלט איר אויסלעשן אייער ווידיאו. האט הנאה פון דער אקטיוויטעט!
אקעי, כ'וועל אנהייבן מיט א מעשה.

אוקיי. אוקיי. אוקיי. די מייסע איז געווען אין אין אינעם ניינצענטן יאר הונדערט איז געווען איז געווען א פרוי וואס האט געהייסן טייבעלע א מיידל וואס די טאטע האט איר חתונה געמאכט מיט א ישיבה בחור א שלימזל, איינער וואס טויג צו גארנישט, און זי איז געווען זייער א שענע און א געלונגענע, הכלל זי איז געקומען, זיי האבן געלעבט אויף קעסט אפאר יאר, אויף קעסט פון די עלטערן, און נאך דריי יאר די עלטערן האבן פארלוירן די פרנסה, ווייל זייער פרנסה איז געווען א קרעטשמע, אן אכסניא, און דעמאלס איז ארויסגעקומען די אייזנבאן, ממילא האבן ווייניגער מענטשן זענען ווייניגער מענטשן זענען נישט מער ארומגעפארן פון דארף צו דארף פון שטאט צו שטאט ווייל מ'האט גענוצט די באן און ממילא האבן זיי פארלוירן די פרנסה הכלל דער יונגערמאן האט געדארפט די יונגערמאן האט געהייסן הילל. און זיין פרוי האט געהייסן טייבעלע. הלל האט אנגעהויבן צו טראכטן וואס קען מען טון פאר פרנסה. איז צום סוף איז ער אוועק געפארן, ער וועט ארום פארן אויף די וועלט עפעס טרעפן. אפשר ער האט געטראכט אזוי ווי די מעשה פון וואס מען זינגט מוצאי שבת, איש חסיד היה, אז א חסיד וואס האט געטראפן אליהו הנביא, וואס האט אים וואס האט אים ארויסגעהאלפן און געטראכט אפשר וועט ער וועט ער אויך באגעגענען אליהו הנביא, הכלל איז די אין אנהייב האט ער זיך נאך געלאזט הערן צו די צו די צו די ווייב צו די משפחה זיי האבן געהאט צוויי קינדערלעך, און נאך א שטיק צייט האט ער זיך בכלל נישט געלאזט הערן, כאילו ווי פארשוואונדן, און די פרוי איז, די טייבעלע איז אדורך געגאנגען א שטיק צייט און מען האט געזען אז זי האט נישט קיין מאן און זי ווייסט נישט ווי איר מאן געפינט זיך, מען האט איר אנגעהויבן צו רופן טייבעלע די עגינה.

ווייל זי האט געדארפט זיין סיי די מאמע און סיי די טאטע, אכטונג געבן אויף די קינדערלעך, אלעס האט זי געדארפט אליין טון, און דאס איז געווען אין א שטעטל וואס מען האט גערופן ליוואן, און מיט די צייט איז אנגעקומען די אייזן באן קיין ליוואן מען גייט בויען א אייזן באן אין ליוואן איז אראפגעקומען אסאך אינזשענירן צו צו צו ארבעטן אויף דעם און איינער דער הויפט מענעדזשער פון אלעס איז געווען א א איד וואס האט געהייסן פאבי אדער פאביוס. און דער פאביוס האט זיך געדינגען א הויז, די שענסטע, די העכסטע הויז אין די שטאט, און דאס איז געווען פונקט אקעגן איבער די שפייזקראם פון טייבעלע. און ער זיצט ער שטייט אויף זיין גאלעריע אויף זיין גאלערי פארטש און ער זעהט טייבעלע די עגונה מיט פארנומען מיט צוויי קינדערלעך זיצט ביים ביים טיר פון א שפייז קראם ווארטן אויף א קונה און ער האט זיך נאכגעפרעגט אויף איר מען האט אים געזאגט אז דאס איז טייבעלע די עגונה. ער האט זייער רחמנות געהאט אויף איר, ער איז געווען פארשטייט זיך זייער א געלונגענער מענטש, הכלל די צוויי האבן זיך פארליבט, און דער פאביוס איז געוואויר געווארן ווי דער מאן, טייבל'ס מאן הילל ווי ער געפינט זיך, ער האט זיך געפונען אין ליווערפול, און ער האט געשיקט אן אגענט זיינעם זאל זעהן ארויסצובאקומען א גט פאר די הילל, פאר דרײַ הונדערט גולדן וועט ער גיבן וועט ער גיבן א גט, סאו ער האט געשיקט גלייך די געלט, און הילל האט געגעבן א גט דארטן אין ליווערפול ביים רב דארטן, און ער האט געשיקט א שליח צום רב פון ליוואן זאל ברענגען די גט, אז דער רב פון ליוואן זאל קענען אנפירן מיטן איבערנעמען די גט, און אזוי וועלן זיי חתונה האבן, און זיי האבן שוין געהאט גאנצע פלענער וואס זיי וועלן טון נאך די חתונה. די גט איז אנגעקומען און דער רב האט געזען אז די נאמען פונעם יונגערמאן וואס שטייט אינעם גט וואס האט געהייסן הילל, נאר הילל איז דא צוויי וועגן ווי אזוי מען קען שרייבן, מען קען שרייבן הילל מיט א יוד, ה' יוד למד למד, און מען קען שרייבן הילל אן א יוד. אין תנך שטייט הלל אן א י', אבער ווען מען שרייבט קען מען שרייבן מיט א י'. הכלל, וויאזוי דארף מען שרייבן הלל אין א גט? איז פארשטייט זיך אז אלעמאל דא דעות אהער און אהין, פארשידענע שיטות וויאזוי מען זאל שרייבן, הכלל האט מען געהאלטן דעמאלס אז מען דארף שרייבן מיט א י', און די רב האט געזאגט אז. אז וויבאלד ער זעהט נישט קיין יוד, די גט איז פסול. פסול'ער גט. און האב איך פארגעסן צו זאגן אז אין אינצווישן צייט, נאך פאר די גט איז אנגעקומען, איז דער מאן הילל געפארן קיין אמעריקע אויף א שיף פון ליווערפול, די שיף איז איינגעזונקען, אלע זענען דערטרינקען געווארן, און יעצט ווען נישט די גט וואלט טייבל שוין געבליבן א אייביגע עגינה, ווייל לויט די הלכה ווען א ווען א ווען איינער ווערט דערטרינקען אין ים איז ווילאנג מען טרעפט נישט זיין גוף קען קען נישט קען נישט די ווייב חתונה האבן. די ווייב הייסט נאך א אשת איש, און א כלל אז דער רב זאגט אז דער גט איז פסול, אזוי איז טייבעלע האט געמוזט בלייבן א אייביגע האט געמוזט שוין יעצט בלייבן א אייביגע עגונה, און דאס האט איר אינגאנצן אוועקגעהארגעט מיט איר און מיט אירע משפחה. דאס איז די מעשה אין קורצן. יעצט טאמער איינער האט עפעס א שאלה צו פרעגן איז האלט אייך נישט אפ, איר קענט פרעגן וואס איר ווילט. הכלל די פראגע איז יעצט, איז די מעשה אן אמת'ע מעשה אדער איז דאס בלויז א פיקציע? איז פארשטייט זיך אז דאס איז א פיקטיווע מעשה וואס האט קיינמאל נישט פאסירט, ווייל לויט די פוסקים אז מען שרייבט קען מען שרייבן הלל אן א יוד, און אפילו טאמער מען דארף שרייבן א יוד אויב ס'פעלט א יוד איז נישט געפערליך, מען גייט נישט פסל'נען קיין גט פאר פאר דעם. נאר וואס דען? איז דער באוויסטער העברעישער פאעט וואס האט געהייסן יהודה לייב גארדאן. ער האט ער האט פאבריצירט די מעשה אין א גרויסע פאעמע וואס ער האט אנגעשריבן וואס הייסט א פינטעלע יוד, עס איז געווארן איבערגעזעצט אויף אידיש אין אנהייב פון די ניינצנטע אנהייב פון די צוואנציגסטע יאר הונדערט. און פארוואס הייסט עס ס'הייסט איבער א פינטעלע אדער א פינטעלע יוד ווייל די די מענטשן האבן געזאגט די עולם האט געזאגט אז דער מן הלל איז דערטרינקען געווארן דורך א כוואליע פון ים, אבער ווער האט דערטרינקען טייבלען? טייבלעל איז דערטרינקען געווארן פון א פון א פינטעלע יוד, די יוד וואס האט געפעלט פונעם פונעם גט, און איז פארוואס האט י ל גארדאן פאבריצירט די מעשה? הי וואנטעד טו מעיק א פוינט, ער האט געוואלט ארויסברענגען א נקודה וואס ווי ווייט מען קען אנקומען מיט הלכה'דיגע אבסעסיעס אדער ווי אכזריות'דיג א רב קען זיין צו א פרוי צו אן עגונה, ער בכלל איז געווען אין יענע צייט, אין צייט פון די השכלה, און ער איז געווען א קעמפער, ער איז געווען באוואוסט אלס א קעמפער אקעגן די רבנים, און. וואס האט ער האט אפילו ער האט אפילו ער האט אפילו מרמז געווען אין דעם אין דעם פאעמע איז ער מרמז דעם נאמען פונעם רב האט ער גענוצט וועלכע רב האט ער גענוצט דער רב וואס האט געוואוינט אין זיין שטאט שאוול האט ער האט ער גענוצט אינעם פאעמע אז ער איז געווען דער רב וואס האט גע'פסל'ט דעם גט. און ער רייסט זייער ארונטער דעם דאזיגן רב אין די פאעמע. ער מיטן רב האבן זיך נישט פארשטאנען ווען זיי האבן געוואוינט אין די ווען ער האט געוואוינט אין די זעלבע שטאט פאר פינף יאר ער איז געווען א לערער דעמאלטס, און ער איז געווען נישט בשלום מיטן רב, האט ער אים האט ער אים אויסגענוצט זיין נאמען פאר די פאעמע.
ווי הייסט ער? וואס? ווי הייסט דער רב?
דער רב איז געווען זייער א באוואוסטער גרויסער רב, וואס איז געווען רב אין שאוול, און ער האט געהייסן רבי יוסף זכריה שטערן. און וואס איז געווען די רעאקציע פון רוב? איז אינטערעסאנט אז ווען מ'קוקט אריין אין זיינע אין זיין ספר פון דעם רב האט ער טאקע א שמועס וועגן וועגן דעם נאמען הילל וויאזוי מ'דארף שרייבן הילל אין א גט, און ער זאגט אז מען דארף שרייבן, מען דארף שרייבן, ס'איז דא פארשידענע שיטות, מיט א יוד צו אן א יוד, אבער בכל אופן ווי אזוי ס'איז געשריבן איז דאס נישט מעכב, די גט איז כשר, נישט קיין חילוק צו ס'שטייט א יוד צו נישט. איז ווייס איך נישט צו די די דיסקוסיע האט די רב געשריבן פאר די פאעמע אדער נאך די פאעמע, אבער ס'קען זיין אז דאס איז א רעאקציע, פאזיטיווע רעאקציע. די למעשה דער דער פאעמע פון יהודה לייב גארדאן איז די מערסטע באוואוסטע פאעמע זיינע, פון אלע, ער איז געווען א גרויסע דיכטער, אבער פון אלע זיינע דיכטונג מיט דעם לאנגן גרויסן פאעמע קוצו של יוד הייסט דאס, א פינטעלע יוד, מיט דעם איז ער די מערסטע באוואוסט. אינטערעסאנט אז ווען דער פאעמע איז געווארן איבערגעזעצט אויף אידיש איז האט מען געטוישט דעם נאמען פונעם רב, איז פארוואס האט מען געטוישט דעם נאמען? ס'קען זיין אלס כבוד פונעם רב, וואס דער רב איז גראדע געשטארבן אין יענעם יאר, דעם זעלבן יאר וואס די פאעמע איז געווארן איבערגעזעצט אויף אידיש, א טאג נאך יום כיפור תרס"ד איז דער רב געשטארבן, נײַנצן הונדערט דרײַ, און דער ביכל אויף אידיש איז געדרוקט נײַנצן הונדערט און פֿיר, איז דער רב איז דעמאלטס נפטר געווארן, קען זיין אלס זיין כבוד האט מען געטוישט דעם נאמען פונעם רב, אדער קען זיין אז דאס איז נאר וועגן דעם גראם, אז ס'זאל שטימען מיטן גראם האט מען געדארפט טוישן דעם נאמען צו א צווייטע נאמען, ר' דן חלעבור. די פאעמע אויף אידיש איז אביסל א דייטשמערישע אידיש, נישט יעדע ווארט פארשטיי איך אבער ניין און איינציג פראצענט פארשטיי איך דעם לשון, איז לאמיר זעהן אביסל וויאזוי די פאעמע קוקט אויס. דרך אגב, די באוויסטע שרייבערין היינט וואס הייסט נעאמי רעיגען, זי איז א שרייבערין אין ענגליש און אין העברעיש, זי אין איינע פון אירע נאוועלעס וואס הייסט די שוועסטער ווייס דארטן האט זי איינע פון אירע כאראקטערן א סטודענט איינע פון אירע קערעקטערס אין דעם ביכל א סטודענט אין אוניווערזיטעט ארבעט אויף איבערצוטייטשן די פאעמע א פינטעלע יוד איבערצוטייטשן די פאעמע אויף ענגליש אבער לויט וויפיל איך ווייס די פאעמע איז נאך דערווייל נישט בנמצא אויף ענגליש, און דאס איז א שאד טאקע, איך מיין אז ס'וואלט טאקע געווען גוט ווען דאס קומט ארויס אין ענגליש ווייל דאס איז זייער א זייער א געוואלדיגע באלערנדע און הארץ רייסענדיגע פאעמע, ס'איז א פראטעסט דער פאעמע איז בעצם, ס'איז נישט נאר צו פארציילן די מעשה פון הלל, פונעם פינטעלע יוד וואס האט אוועקגעהארגעט די פרוי, נאר דאס איז בעצם א פראטעסט, דער פאעמע איז בעצם א אלגעמיינע פראטעסט אקעגן דעם מצב פון דעם אידישן פרוי דעמאלטס אינעם ניינצנטן און אנהייב צוואנציגסטן יאר הונדערט. און אסאך אסאך זאכן פון די פאעמע איז רעלעוואנט היינט אויכעט אין די בעיקר אין די חרדישע קרייזן, אסאך זאכן וואס וואס וואס וואס די וואס מען רעדט וועגן דעם פרוי און די שווערע מצב פונעם פרוי איז היינט אויכעט נוגע פאר דעם היינטיגן אידישן חרדישע פרוי. איר זעט דעם ביכל דא אויף די סקרין? איר קענט עס זען, יא? איז דאס שטייט איבער א פינטעלע די בארימטע העברעאישע פאעמע קוצו של יו ט פון דעם גרויסן דיכטער רבי יודא לייב גארדאן, אלס לעבעדיגעס בילד פון דעם אידישן פרויען לעבן אין גאנץ פוילן, ביז די זיבעציגער יארן, און אין דער ליטע עד היום. ער זאגט אינטערעסאנט אז אין אין נײַנצן הונדערט און פֿיר זאגט ער אין גאנץ פוילן איז דאס געווען די דער פרויען לעבן ביז די זיבעציגער יארן דאס הייסט ביז די טויזנט אַכט הונדערט זיבעציק און אבער אין דער ליטע זאגט ער איז עס נאך ביז היינט אויכעט. איז דא קומט אויס אז אין דער ליטע האט זיך געהאלטן דער אלטער סיסטעם לענגער ווי אין גאנץ פוילן. כ'ווייס נישט פונקטליך וואס ער מיינט מיט גאנץ פוילן ווייל די די גרעניצן האט זיך כסדר געטוישט, די גרעניצן פון וואס הייסט פוילן און וואס הייסט ליטע. ער איז אויך געווען א באוויסטער שרייבער, דער וואס האט איבערגעזעצט אויף אידיש, לינעצקי. ער האט, ער איז געווען א שותף, א קאלעגע פון אברהם גאלדפאדן וואס האט געגרינדעט די אידיש טעאטער. אקעי. דא שרייבט ער ער ווידמעט דעם ער ווידמעט דעם ביכל צו צו זיין צו זיין שניר צו זיין שנור זיין זונ'ס טאכטער זיין זונ'ס ווייב שרייבט ער געווידמעט מיין טייערע הויכערווירדיגער שוויגער טאכטער סאפיא לעב פאדראלסקי צו אירען געבורטסטאג אום ערשטן פעברואר טויזנט נײַן הונדערט פֿיר צום אייביגן אנדענק פון אירען איר איבערגעבענדען שוויגערפאטער דער איבערזעצער וואס גארדאן האט דא געטאן אין דעם פאעמע האט גענוצט תלמודישע טראדיציעס, תלמודישע טראדיציעס וואס רעדט וועגן דעם פרוי און זאכן וואס איז שווער צו פארשטיין, וואס די תלמוד זאגט פארשידענע זאכן וועגן פרויען, און ער האט דאס אויסגענוצט

דא ביים סוף איז דא א צאמקלויב פון די מאמרי חזל וואס ער האט אויסגענוצט אין די פאעמע, איז למשל חזל זאגן אין חכמה לאישה אלא בפלח, א פרוי האט נישט קיין חכמה נאר מיט איין זאך וואס זי פארשטייט, און דאס איז ווי אזוי צו נעהען קליידער, מאכן קליידער. א צווייטע גמרא וואס זאגט אז שיער וקול באישה ערווה, אז די האר פון א פרוי איז א שאנדע, איז אזוי ווי הייסט א זאך וואס איז דארף זיין באהאלטן, וואס איז נישט צניעות'דיג, און די זעלבע זאך די קול די קול פון א פרוי, ווען א פרוי זינגט למשל, א דריטע גמרא וואס שטייט אישה חמת מלא צואה, א פרוי איז א פאס אנגעפילט מיט צואה, און די מויל פון דעם די מויל פונעם פאס איז אנגעפילט מיט בלוט. איז די אלע די אלע מאמרי חזל ס'איז אנדערע טענה'ן אז אז ס'איז נישט ריכטיג וואס גארדאן האט געטון אז אין חזל דארף מען זעהן דעם גאנצן קאנטעקסט אויף וואס וואס ס'שטייט פארדעם וואס ס'שטייט נאכדעם צו זעהן וואס די וואס די גמרא האט געוואלט ארויסברענגען מיט דעם געדאנק וואס די געדאנק איז און און זיי טענה'ן אז גארדאן האט עס ארויסגענומען פונעם קאנטעקסט און ממילא קוקט עס אויס אסאך ערגער ווי דאס איז אין אריגינאל. אבער לאמיר זעהן וואס גארדאן האט דא געטון. א פערטע גמרא וואס זאגט מען טאר נישט קוקן אין די פנים פון א פרוי. א פיפטע גמרא דער דער נחש דער נחש הקדמוני האט ארויף געלייגט א א שמוץ אויף חוה א טומאה אויף חוה וואס ממילא גייט דאס איבער צו אלע פרויען וואס שטאמען אפ פון פון חוה פון די ערשטע פרוי האבן דעם דעם זוהמה די טומאה וואס דער נחש הקדמוני האט ארויף געלייגט. נאך א גמרא, א פרוי איז געמאכט נאר פאר קינדער, דאס איז די איינציגסטע תפקיד וואס א פרוי האט, איז צו קינדלען, צו מאכן קינדער, צו אויפציען קינדער, חוץ פון דעם האט זי נישט קיין אנדערע חשיבות'ן. נאך א גמרא, דער וואס גייט אין דעם עצה פון זיין ווייב, פאלט אריין אין גיהנום, איינער וואס פאלגט די עצה פון זיין ווייב, צום סוף פאלט ער אריין אין גיהנום. נאך א גמרא, א פרוי איז אזוי ווי א שטיק ערד, אזוי ווי ריעל עסטעיט, א פרוי האט א דין פון ריעל עסטעיט, פון אזוי ווי איז קען מען אויסטייטשן אזוי ווי מען פארקויפט ריעל עסטעיט פון איינעם צום צווייטן, אזוי אזא דין לגבי פארשידענע הלכות האט א פרוי די דין פון ריעל עסטעיט. נאך א גמרא, דער וואס יעדער איינער וואס גייט מיט א אויפגעשטעלטע א אויפגעשטעלטע קאפ גייט אזוי איז איז כאילו ער איז כאילו ער ער שטופט אוועק די די די די שכינה כאילו ער שטופט די פיס פון די שכינה ווען ער גייט אזוי בקומה זקופה דאס הייסט אז אין אנדערע ווערטער אז די גמרא וויל אז א מענטש זאל גיין אביסל אראגעבויגן. מער מיט הכנעה, דאס האט ער אויכעט אויסגענוצט לגבי לגבי די פרוי טייבעלע. נאך א גמרא איז דא אז אברהם אבינו האט נישט געזעהן זיין ווייב שרה ער איז געווען אזוי מיט אזא צניעות אז ער האט קיינמאל נישט געזעהן זיין ווייב, און די ערשטע מאל וואס ער האט געזעהן זיין ווייב איז געווען ווען זיי זענען דורכגעגאנגען א טייך, און די טייך האט אפגעשפיגלט דעם פנים פון שרה'ן, און אברהם האט געזעהן אינעם טייך דעם אפשפיגלונג, דעמאלס איז ער געוואויר געווארן אז זיין ווייב שרה איז זייער א שענע. אבער ביז דעמאלטס האט ער בכלל איר נישט אנגעקוקט, ער האט נישט געוואוסט אז זי איז א שענע בכלל. רש י ברענגט עס אראפ אין פרשת לך לך, ווען אברהם אבינו האט מורא געהאט צו אריינברענגען שרה אין מצרים, און ער האט איר געזאגט אז זי זאל זיך פארשטעלן כאילו אז זי איז נישט זיין ווייב נאר זי איז זיין שוועסטער. נאך א גמרא איז דא אז א פרוי איז נישט איז נאך נישט קיין כלה, א פרוי איז רוי מאטעריאל, זי איז נאך נישט קיין כלה, ווען ווערט זי א כלה? ווען דער מאן האט חתונה מיט איר, מיט מיט מיטן מיט מיט די חתונה מיט די מיט די זיווג, מיט דעם. מיט די ערשטע מאל וואס זיי טוען סעקס אפשר, מיט דעם ווערט די פרוי פון רוי מאטריאל ווערט זי א כלה. אקעי, דאס איז דאס איז אלע גמרות וואס גארדאן האט אויסגענוצט. איז יעצט לאמיר זעהן לאמיר זעהן אביסל ווי אזוי ווי אזוי גארדאן מאלט אויס די מצב פון דער אידישער פרוי אין יענע תקופה. איך גיי צוריק צום אנהייב פונעם טעקסט, אויב איר ווילט אריינקוקן. אַך, װעמען גײט אָן, ייִדיש װײַבל, דײַן לעבן? טרעטסט אױף אין דער פֿינצטער און גײסט אַזױ אַראָפּ. דײַן געדילע, דײַן טרױער, דײַן װעטאָג, דײַן שטרעבן, װערט אין דיר געבױרן, אין דיר שטאַרבט עס אָפּ. בײַ די פֿעלקער א פרוי לעבט אין פרעדן, געניסט א א משפחה לעבן ווי איר זעלבסט איז ליב, אבער די אידיש ווייבל זיי עלנד, פארוויסט, א פאסט הויז זיי אין קרעמל, א דינסט זיי אין שטוב, יא, די טראג נאר און האב נאר און ניאנטשע און זייג און פארשפיל ביי דעם אויבן די יאר און די טעג. טאמער ס'איז דא עפעס וואס איר פארשטייט נישט קענט איר פרעגן.
וואס איז א פאסטוי? דאס ווייס איך נישט. רוסיש ווארט מסתמא. אבער קרעמל איז א איז א געשעפט איז א געשעפט. איז עפעס וואס די פרוי ארבעט אין געשעפט. וואס איז ווערט אז דו האסט אויך אן עמפינדליך הארץ, א געזונטן פארשטאנד מיט א שארפן זיכרון. וואס איז ווערד אז שיינס מוז דיר מיאוס זיין, וואס ווייס מוז זיין שווארץ, וואס נאר חכמה א טיפשות, וואס מילא א חיסרון, דיין האר איז א חטא, אן עבירה דיין שטימע, דיין פנים איז אן עוולה, דיין גוף איז שמוץ און קויט, שמוץ און צואה. אין דיר טליעט נאך אלץ פון דעם נחש די טומאה, מען וואכט דיך, מען דולדעט דיך נאר איבער נויט, דיר זאגט מען, נישט היץ זיך, נישט שטופ זיך אין כלל, נישט די דארפסט זיך מענטשן, די טראג נאר די מויל. יעצט דא הערט אויס דא די נעקסטע שטיקל, הלוואי וואלסטו נישט קענען קיין עברי א ווארט, וואלסטו כאטשיג אין שיל נישט געליטן די בושה צו הערן טאג טעגליך די מענער דארט ווי זיי מאכן די ברכה שלא עשני אישה, אלץ איינס ביי זיי, א א גוי, א געצן דינער, א שקלאף, און די. נאר אויף פליד טויגסטו, פונקט ווי די קוואטשקע אויף אייער, נאר אויף צו צו מאכן קינדער, און צו אויפהאדעווען קינדער. צו וואזשע די דרעש קאלב, די מעלקענדע קי, דארפסטו נעטיג נאך זיין א מלומדת אין שלייער? צו וואס טויג דאס דיר, צו צו וואס נוצט דאס יענעם? אז פארפאלגן דיין עצה נאר, קומט שוין דער גיהנום. קארג וואס דיין מאן איז דיר יונג אפגעשטארבן, אן קינדער, זאל ער שוין דארט זיין א מליצה. באדארפסטו דיין יוגנט נאך ברענגען א קרבן, דערווארטנדיג יארן די פינסטערע חלוצה. ווייסט איר וואס מיינט חלוצה? ווייסט איר אדער נישט?

נישט נאר עולם הזה איז דיר, פרוי, פארזאגט, עולם הבא האט מען אויך ביי דיר אינגאנצן אוועקגענומען. פון די תריג מצוות האבן זיי צוגעשריבן זיך זעקס הונדערט צען און דיר דריי קוים געבליבן. דו האסט נאר דריי מצוות. איך ווייס אידיש ווייבל דיין הארציגערס גארן צו וויסן געניסן די לעכטיגע וועלט, נאר דאס איז דיר פארבאטן. דו מוזט וועלקן און דאַרן, ווי אַ בלום, וואָס איז שטענדיק אין שאָטן פֿאַרשטעלט. יאָ, אַן הפֿקר-פֿעלד ביסטו, צום ליפֿערן תּבֿואה, פֿאַרווילדעט, פֿאַרלאָזט, נישט באַאַרבעט פֿון קיינעם. האָסט נאָך נישט אין לעבן די מינדסטע ידיעה, ווערסטו שוין אַ ווײַב מיט אַ מאַמע אין איינעם. דו האָסט נאָך גאָר קינדערשע תּנועות, הוויות, און שוין אשת-איש, שוין עקרת-הבית. שוין אשת איש? זאג זשע, ווייסט כאטש פאר וועמען? כ'האב אים דען געליבט, צי געקענט אפילו גאר? שטיל, חצופה! וואס זאגסטע? געליבט? מעגסט זיך שעמען! א אידישע טאכטער גאר ליבן? ווי טאר, ווי מעג א אידישע טאכטער ליבן? פערציג טעג פאר איר מאמע'ס אין טראגן פארגיין, האט איר שוין דער מלאך איר זיווג באשערט, היינט וואס מאכט שוין אויס אז זי וועט אים זעהן, אז זי וועט זעהן דעם חתן, צו וואס האט דו ליבע סך הכל א ווערט? אז די מאמע, די באבע, האט פון ליב נישט געוויסט, צו וואס זאלן די טעכטער זיין חצופות אומזיסט? וואס פעלט אויס אז די אז די מיידל, די כלה, זאל זעהן דעם חתן פאר די שידוך? רוק זשע באלד אן די קופקע איבער דיין שענעם שטערן, פארשטופ דיינע גאלדענע צעפ אין דער שמאטע. וואס וואס העלפט שוין דיין קוקן אצינד, דיין געוואוירווערן, צי יונגער צי עלטער, צי גלייך צי ארבאטע, אלץ איינס נעמט דער טאטע ביי דיר קיין רשות דיך צי קויפן פארקויפן אין א זאק בלוי ריה. אין לבן הארמי האט געטוהן אזא שטות מיט דעם נקרא לנערו ונשאל לו את פיו. אין לבן ארמי האט געטון אזא שטות אז ער האט געזאגט לאמיר פרעגן דעם מיידל צו זי וויל דעם שידוך. אלס מיידל איז טאטע דיין מושל פטרון און פון אים די ממשלה גייט איבער צום מאן. צום מאן? וויאזשע דען? אן עין הרע אזא ידען? ער וועסט קיין מלאכה, קיין פאך, קיין געשעפט. אזוי ווי ער עסט נאר די קעסט אפ און פטר'ט דעם נדן, איז ער שוין א טאטע פון קינדער, איר טרעפט אז קיין תיחת פאר אים דא איז נישטא, מן הסתם הייבט ער אן זיך ארומשלעפן אויף דער מדינה, און צוביסלעך פארלויפט ער מעבר לים, און דאס ווייב מיט די קינדערלעך בלייבט אן עגינה. דאס איז די באשרייבונג פון כלל אידיש ווייבל. דאס זעלבע פאסירט אונזער אומגליקליך טייבל. איז וואס זאגט איר צו דעם, צו אזא שילדערונג פון א אידישע טאכטער? גארדאן טענה'ט אז דאס איז דער מצב פון דעם כלל אידישע פרויען,

א פרומער צו א רב? עס איז שווער צו זאגן, ווייל אין יענע צייטן די משכילים, ס'איז נאכנישט געווען די גרעניצן צווישן די משכילים, די מאדערנע, און די פרומע, איז נאכנישט געווען סארטירט אין גרעניצן אזוי שארף ווי היינט. דעמאלס די גרעניצן זענען נאך געווען זייער בלורי, זייער זייער נישט קלאר דעמאלטס, איז די די משכילים ס'איז געווען אסאך סארטן משכילים, איז ס'איז געווען פרומערע און און פרייערע, אבער אפילו די די די אפילו די מער מאדערנע משכילים זענען אויך געגאנגען אין שיל

ווערט א כלה אקעגן איר ווילן, איז ער שילדערט אראפ אויף טייבלען ווי אזוי טייבל ווי אזוי טייבל איז געווארן א כלה אקעגן אקעגן דעם ווילן ווען זי האט נישט געוואלט זי האט נישט געוואלט דעם דעם שידוך זי האט נאכנישט געוואלט זיין א כלה, זי האט נאכנישט געוואלט זיין א מאמע, איז לאמיר זעהן ווי אזוי גארדאן און לינעצקי שילדערן דאס. שטייט שטייט ביי די ביי די דא ביי די ביי די קאמענטס. אה דא האלט איך צו פֿופֿצן יאר. צו פֿופֿצן יאָר אַלט האָט דעם מלאך איר פֿאָטער געגעבן אַ חתן ווי אים איז געפֿעלן. אַי וואָס? זי האָט אים נישט געזען? נו, פֿאָטער, אם ירצה-השם, נאָך דער חתונה וועלן זיי לעבן און קינדלען ווי גאָט האָט געבאָטן, היינט וואס דארף דאס קינד קאנטראלירן דעם טאטן? אט האט דאך אברהם נישט געזען זיין שרה ביז יענער געשיכטע ביים טייכל מצרים, ווייל איינמאל פאר אלעמאל זאגט די גמרא אז יעדן זיין זיווג איז מן השמים. נו דארפן מיר גיין מיט דער מאמע'ס סידור, אזוי ווי די עלטערן פונקטליך זיך פירן. מסתם וועט אויך טייבל נישט זיין כדער ווידער, כאטש לויט אירע יארן מעג זי פראטעסטירן. דאס איז ווי אזוי טייוול איז געווארן א כלה, יעצט לאמיר זען ווען מיר גייט איבער צו די חתונה. נאך פאר די חתונה. עס קאכט גאנץ ליוואן, ווי א מיידל א ווייבל זענען טייבלען מקנא אויף דעם העכסטן גראד, אט א גליקליכע, זאגן זיי, וואס זשע זאגט טייבל? ווער קען עס דערגיין א מיידלשן סוד? פין דעם מזל טוב אן גייט זי ארום טויט און בלעך, נאָר זי האַלט אין איין שווייגן, פאַרטיפט נאָר אין זיך. אויב שווייגן איז ווירקלעך אַ סימן הסכמה, דעמאָלסט פילט זי זיך זיכער געהעכט און געקרעינט. מילא וואָס דאָרטן פּלוידערט די שדכנטע בלומע, אַז טייבל ליגט גאָר אויפן פּנים און וויינט. זעט זיך אויס, אַז די שדכנטע בלומע, מ'האָט איר נישט איר גענוצט צום שידוך. ממילא זי איז ברוגז אויפן שידוך, איז זי דערציילט די סודות פון חדר, איז זי דערציילט אז טייבל די כלה ליגט אויפן פנים און וויינט. ווי געשיקט זיך זי וויינט, אזא רוי מאטעריאל נעמט זיך אן אזא עילה צו מאכן פאר א כלה. איי וואס איז? ער טויג צו דער וועלט נישט בכלל? דערפאר טויג ער צו פלפול גאר הפלא ופלא, ער ווייסט טאקע נישט פון קיין מסחר, קיין פאך, דערפאר ווייסט ער דאך אבער א פשעטל, א סברה, ער קען נישט קיין חשבון, קיין לימוד, קיין שפראך, דערפאר קען ער דאך אויסענווייניג תק בלאט גמרא, מיט תוספות, מהרשא, מיט אלפות און רן, איז א קריוודע פאר איר אזא חריף א מאן? נישט מער וואס איז צו רעדן די זאך מוז שוין זיין שוין געקומען דער העלד פון ישיבה וואיוואוי די טויב פאלט צום טחור אין די לאפקעס אריין פונקט אין דעם ערב שבת פון פרשה כי סבוי די סדרה אין וועלכע די תוכחה שטייט. יא, זיס טייבל, אויף דיר פאלט די תוכחה אצינד. דו פארשטייסט זייער גוט אז דיין יוגנט פארגייט, און דו מוזט נעבעך שווייגן, מוזט זיין טויב און בלינד. יא, דער טאטע האט געקויפט דיר א קאץ אין א זאק, און פאר דיין כיבוד אב, האָסטו, טאָכטער, דעם פּסק, די טױב מיט דער מױז, דעם דאָרן מיט דער רױז. פֿירט מען שױן צו דער חופּה, װי װײַט? דער דײן זאָגט פֿיר, און דער מין קאַװאַליר פּישטשעט נאָך װאָרט בײַ װאָרט, הרי אַת! דער רבֿ שױן געענדיקט דעם סידור-קדישן, און מזל-טובֿ, מזל-טובֿ שרײַען אױס אַלע, מחותנים מחותנת'טעס כאפן זיך קישן און די ווייסע חברה באווארפט חתן כלה, די כלי זמר'לעך שפילן, די סטאטשעקעס גלאנצן, די מאנסבילן פליעסקען, די ווייבעלעך טאנצן. אז מען הערט עפעס אין ליארעם א זיפציגן אך! זעט אויס אז די כלה האט געגעבן א זיפץ. אז מען הערט שוין אין ליארעם א זיפציגן אך וואס ער בויערט און לעכערט עד לב השמים, אה, שטוסים! דאס איז פונעם גלעזל דער בראך, אלס א זכר צום חורבן פון ירושלים, דאס איז דער קול פונעם גלעזל וואס מען האט צובראכן אונטער די חופה. א שטאט וואס באשטייט נאר פון טויט מאטעריאל, פאר איר מאכן מיר טויזנטער יארן א זכר! און אויף אונזערע לעבעדיגע קינדערלעך'ס פאל טרינקען מיר נאך לחיים אין גאלדענע בעכער. הערט טאטעס אייך איין אין די גלעזער ברוך קלאנגען. דאס קלאגליד פון פארל ווערט דארט פארגעשטעלט. שוין צעבראכן דאס גלעזל מיר זענען געפאנגען, פארוויסט אונזער לעבן, פארשפילט אונזער וועלט. די גמרא זאגט ריכטיג בארעכנט מיט טאלק אז א זיווג קומט אן ווי קריעת ים סוף אזוי שווער. טאקע אמת, דער צוג פון א אידיש פאר פאלק שטעלט אונז פאר יענעם שרעק בילד וואס אידן ביים מער, רעכטס און לינקס ליגט א מדבר מיט חיות, סכנות. פון אונטן, פון הינטן, דער שׂונא, פון פאָרנט, אַ יום. אַ, נו, מאַרש, קינדער! שאַפֿן די אַלטע אַפּעקונעס. די קינדערלעך פֿאָלגן און שפּרינגען אין תּהום. אויף דער הייסער שעה ווייזט זיך זי אויס ווי נישקשה. דאָס שיפֿעלע הוידעט, עס קיצלט, זיי קוועלן. נאָר פּלוצלינג פֿאַרפֿלייצט עס די גאַנצע יבשה, זיי ווערן פֿאַרשלונגען אין די בייזע וועלן, אין די בייזע וואַלן, די כוואַליעס פֿונעם ים. שפעטער שפעטער ווען ווען טייבל ווען טייבל מיט פאביוס האבן זיך פארליבט און און טייבל חלומ'ט ווי אזוי זי וועט ווערן נאך די חתונה, נאכדעם וואס זי וועט חתונה האבן מיט פאביוס, ווי אזוי זי וועט ווערן דעמאלס א וועלטליכע פרוי. איז לאמיר זעהן ווי אזוי גארדאן שילדערט א וועלטליכע פרוי אין יענע תקופה.

קוים ער וועט פון זיין פאסטן דא ווערן גאר לויז, און דאן וועט ער מיט טייבלען, אזוי ווי פרץ און פריצה, באזעצן זיך וואוינען גלייך אין דער סטאליצע, און אויפירן דארט א גרויסארטיג הויז. טייבל טייעט און קוועלט גאר פון זיין פאנטאזירן, און האט אויך פון איר זייט באשלאסן אזוי. אומבאדינגט גיט זי אפ אירע קינדער שטודירן און אליין מוז זי ווערן א וועלטליכע פרוי, דורך לערנען זיך שפראכן, אויך זינגען און שפילן, בכלל עפעס העכערס צו צו טראכטן און פילן. אקעי, טאמער איינער האט שאלות קען מען יעצט פרעגן.
יא, איך האב נישט פארשטאנען, גארדאן האט דאס ליד געשריבן ערשט אויף העברעיש און מען האט איבערגעזעצט אויף אידיש? יא.
גארדאן האט עס געשריבן אויף העברעיש אין די טויזנט אַכט הונדערט זיבעציגער יארן.

ער אליין איז געווען א פאעט און א שרייבער דער לינעצקי. ער איז געווען א זון פון א רב אויכעט. דא האב איך האב איך אויפגעשריבן פינף זאכן, פינף פאראגראפן פון דעם פאעמע, וואס איר קענט אויסוועלן וועלכע פאראגראף איר ווילט הערן. גוטס פאליציי. גוטס פאליציי.
נאר נומער צוויי באמת האב איך שוין האב איך שוין פארגעליינט. איז וואס זאגט איר גוטס פאליציי? גוטס פאליציי יא. אקעי, איז יעדער מסכים אויף דעם?

אקעי, לאמיר זעהן דעם שטיקל דא. נאר האט דען בטחון מער ווערט ווי א בלאז ווען דער שקר פארלייגט זיך א נעץ צו פארשפרייטן? צו ווייסט דען דאס ווערעמל וואס קריכט זיך אין גראז דורך וועמען עס ווערט נעבעך פלוצלינג צעטרעטן? אז גאט איז א פאטער שוין פול מיט רחמנות און וויל זיך אננעמען דעם עלנדנ'ס קריוודעס, דעמאלס קומען צבועקעס מיט פאלשע כוונות און שטערן זיין חסד מיט זייערע עובדות. אה, וויין ארעם טייבעלע, וויין מיין נשמה, דיין בראך איז שוין צוגעגרייט פאר דיין נחמה.

דא האב איך דעם שטיקל פון פון גאט'ס פאליציי, דא דערציילט ער ווי אזוי פאביוס מיט טייבלען פארליבן זיך, און זיי האבן שוין אויסגעארבעט אז צו באקומען צו באקומען דעם גט פון הילל, וואס זאל קומען, דער גט זאל קומען פון ליווערפאל קיין קיין ליבאן און און און און און זיי און זיי זיי פארברענגען צוזאמען אביסל די צוויי פאביוס און און פאביוס דערקלערט זיך אין ליבע צו צו טייבל און טייבל זאגט אוואדע אז אז דער וואס דער וואס געווינט די מלחמה דער באקומט די די דער באקומט דעם דעם דעם פרייז אז אז די אז די שאפסט אז די האסט געשאפן דעם גט וועסטו באקומען וועסטו מיך באקומען און איז און און זי גיבט אים א קיש. איז דא שילדערט ער ווי אזוי גאט'ס פאליציי ווי אזוי די די פרומע וועלן זיך וואס הערן זיך אונטער וואס הערן זיך פון הונטער די טיר פון הונטער די טיר הערן זיי זיך צו אויב זיי הערן זיך צו און זיי הערן אז אז אז טייבל גיט אים א קוש נאך פאר די חתונה נאך פאר די גט איז אנגעקומען. איז שילדערט ער ווי אזוי די גאטס פאליציי ווי אזוי די פרומאקעס וועלן מאכן פון דעם קענען מאכן פון דעם א גאנצע א גאנצע טאראראם גאנצע מטעמים קענען זיי מאכן פון דעם זיי קענען שוין מגזם זיין

קױם דערהערט איר בײַ טײַבלען פֿון יענער זײַט טיר איר צערטלעכע, איר צערטלעכעס ענטפֿער דעם אױבער-משגיח, דער, װאָס ענט, זי ענטפֿערט, דער פּריז, קום דעם העלד, בין איך אױס אשת-איש, דעמאָלסט געהער איך נאָר דיר, און זי טוט אים אַ קוש. איז וואס וואס ווי אזוי פילט איר יעצט נאכן הערן אזא פאעמע? האט איר האט איר הנאה געהאט? האט איר וואס צו צו מאכן מיט דעם וואס צו טראכטן? ווי אזוי די מצב פון א אידישע פרוי איז געווען אין יענע צייט און פארגלייכן ווי אזוי די מצב פון פרויען איז היינט אין אלגעמיין, און ווי אזוי די מצב פון דעם פון די פרויען היינט אין די פרויען און מיידלעך איז ספעציעל אין די גאר חרדישע פרומע קרייזן. סאו יו העוו פוד פאר טאט. און ס'איז אינטערעסאנט צו זען צו וויפיל איר זענט מסכים מיט גארדאן און לינעצקי, און וויפיל און ווי ווייט איר דינגט זיך מיט אים און זענט נישט מסכים מיט דעם שילדערונג. טאמער טאמער איינער עימיצער האט א שאלה אדער א קאמענט קאמענטאר צו מאכן,

אקעי. אקעי. איך האף נישט אנדערש. איך וואלט געזאגט אז די גאנצע דאס גאנצע ליד איז א פאלעמיק, און אפשר האט גוט געשריבן פאלעמיק, און איך פריי זיך ווי איר האט דאס פארגעלייענט מיט אזא כעס, ווייל זיכער האט דער שרייבער געשריבן מיט כעס, יא
א שרייבער א ישראל שרייבער וואס האט געשריבן אן ארטיקל אין הארץ וועגן דעם פאעמע איז זאגט ער גארדאן האט געגעבן ווערטער צו כעס

יא, וואס גיטל שרייבט איז די באלעדע קונגען און זידלונגען וואס מען האט דעמאלט גענוצט וועגן פרויען וואלט מען היינט נישט געקענט נוצן צוליב פאליטיש קארעקטקייט. דאס איז אמת אין אלגעמיין, אבער קען זיין אז אין די חרדישע קרייזן וואלט מען סיי ווי געקענט דאס נוצן, אפשר נישט. מיין מיין מיין שיפרע זאגט א חלק פון פון דעם קען מען ניצן דארט. נישט נאר נישט פון חרדישע קרייזען נאר אויך

יא.
בפרט ביי טראמפ'ן. איז דא עס איז דא א א א א מיידל א סטודענט וואס האט געשריבן אין די אין די זיבעט אין די זיבעציגער יארן אין די אכציג האט זי געשריבן א גאנץ א גאנץ ביכל אויף העברעיש פון הונדערט און איין זייטן צו זיך צו אפאליגעטיזירן צו אפצופרעגן גארדאנען און זיך אנצונעמען פאר די פאר די גמרא און פאר דעם אידישן לעבנסשטייגער פון דעמאלס האט ער געשריבן א אפאלאגעטיק. וועגן דעם.
איך וואלט געוואלט פרעגען ווי לאנג איז דאס ליד? מען האט אונז פארגעליינט זייער אסאך פון מסתמא זייער א לאנג ליד. ס'איז זייער א לאנג ליד, ס'איז בערך א פֿופֿציק, אַכט און פֿערציק זייטלעך דאכט זיך. און טאמער איר ווילט קען איך אייך שיקן דעם גאנצן ביכל אויף אידיש.
דאס איז בנמצא ביי אידישע ביכער צענטער? דאס איז בנמצא אויף אידישע ביכער צענטער, יא. אה, איר איר ווילט ענדיגן דא אדער איר ווילט נאך הערן א נאך פון די פינף פון די פינף זאכן וואס כ'האב געשריבן ביים אויסוואל אויב איר ווילט דווקא בלייבן קען מען נאך הערן נאך אביסל פון די פינף זאכן, למשל וויאזוי ער רעדט וועגן רבנים, און ווי אזוי ער שילדערט דעם פינטעלע איד, ווי אזוי דער פינטעלע איד האט אוועקגעהארגעט דעם ווי אזוי ער פאעטיזירט מיט דעם פינטעלע איד וואס האט אוועקגעהארגעט דעם טייבעלע מיט איר משפחה. אדער אויב איר ווילט קען מען ענדיגן דא ווייל ס'איז שוין איבער א שעה.
איך מיין עס איז שוין זיבן אזייגער אז אפשר אויב עמיצער ווילט בלייבן לענגער צו דיסקוטירן די זאכן אז מען קען דאס טון, אבער איך מיין אז אויב מענטשן דארפן אוועק ס'איז שוין זיבן אזייגער.
א שיינעם דאנק, עס הונגערט זיך מיר, גיי איך שוין, אבער א שיינעם דאנק. א דאנק פאר אייך.
געזונט.
א שענעם דאנק פאר מאכן אזוי א וואונדערליכע אקטיוויטעט. אה, א דאנק פאר אייך.